Ikezvo vanhu vari kufunga zvekuti unomira pamvuma uchikwira matiraki ndozvaunoita here iwe mm ndiite izvozvi Musi wa 4 June chakaitika ndechekuti ndakabva kwasister kwasisi vangu kuGweru mm-hmm. ndichiuya kuzoona boyfriend yangu kumvuma ndikamira paroad pakaita truck rakamira kumberi kwangu ndoparati uri kuenda kupi ndaisitorina mari ndandikuenda kumvuma zvikanzi unobhadhara mari iri ndikati handina mari zvikanzi pinda ndopataichabhadharisa musikana akanaka seweri ndopandikati its okay ndaita basa henyu vanga vane vanhu vanga vari two nemumwe mukomana zvikanzi zvikanzi zvikanzi iwe musikana inzva mazamu ako akamira chichichi ndikati hanti ndangu here ndopaatanga kundibata bata, bata. Mazama angu tasvika mumvuma ndopavambonyarara nyaya iya ndopandatanga kutaura zvamama wangu ndopazvikanzi saka kumba wakabva rini ndikati two weeks ago two weeks pane two weeks ndabva kumba zvikanzi uchirara pai ndikati kwasisi wangu sometimes ndairara kumusango kana kana kuti kufriend yangu zvikanzi
zvikanzi chii enderera hako mberi zvikanzi ndopamwe wacho ndopa wekutanga ndopa ndopatura patakasvika pamvoma one wacho ndiye akagadzira bed zvikanzi wochirara apa kwavira aude wani mota paudzo ndinosvika kuchivhu andiwati ukuenda kuchivhu Ndikati e zvikanzi chirara apa mubhedha vakatanga vachitaura nyaya vakagara pamasiti ndakatozongoona hwani wacho akundibvipezisa kubvisa hembe hwani wacho ndopauya kumusoro hwani wacho akatanga kundirara neni ndiye akaposta mavhidhios angu Alright.
Saka uri kuti pane nyaya iri kutenderera pa pa pa pa, pa social media yemusikana akapfeka sketi yepink netop yepink. Musikana wacho ndiwe? Eh, ndini nini. Ndiwo wakapostwa nematruck driver anga akupa lift kubva kwa kugweru uchienda kumvuma akakurepa. Ndizvo. Mm. mm. Saka iwewe kugweru wakabva nguvai? mahalf five mahalf five mukazosvika nguva yei kumvuma
handichanyatsoziva mm, imo oh.
asi kwakwasviba kwa, anga ava kwakwasviba pawakasvika pasina atombonyanya kusviba mm. but ndakati ndoda buruka but vakaramba orit saka ko ivo vane nyaya yavari kutaura yekuti wakavati ndipei 500 chii chakaitika Akati kana usingadi chi- kana uchida kuti ti- uri kuda here kuti ukuda ndotiripotera here kana kuti ukupa mari kuda mari kuti ti- usaripoti ndikatanga ndichiti 500 zvikanzi 500 tinoiwana kupi tingatokutora mapics tikakutokutrendesa
saka vakabva vakutora mapicture aa kwete usiku Mm. half five yamakuseni mumwe mm. wacho ndopaakauya achirara neni nemuhombe wacho mm. kana akazobuda mutruck ravo ndichifamba netsoka kuti ndinomisa malift ekuenda kuchivhu vakatanga kuposta vachitora vachiti mashofe uyamuone hure uyamuone hure rerere rinofamba richidyira vanhu rotanga kuti ndiri under age chichi i didn't know kuti vari kuposta
Alright. Iyi unga Pagweta umwe akatora futi mapic anda ndakamei akanti taka akanditi uya ndikutore mapicture because akandona chifo tozvitora mapicture nefoni yangu ndopanda because mainini wangu vanga vati tione zvachi tione ma- mafotos ako ndopandika vakandiyeu pane kutora mapictures Alright.
Iyi ungaziva kuti track racho raendapi. Vakakuudza kuti vari kuendepi. Hanzi tikuenda kuDinson tichizoenda kuGokwe. Oh. Vaitobva kuGokwe in fact. Waka pawakataura nawo wakakuudza here mazita avo? Wakakupa here mafoni number avo? Pane zvawakakupa? Hapana akandipa but ndine number dzandakatora mugroup rakafowatwa.
Alright.
Asi
ikizvo vanhu vari kufunga sokuti unomira pamvuma uchikwira matiraki ndozvaunoita here iwe mm ndiite izvozve unoenda kuchikoro aiwa hauenda kuchikoro wakagumira eh, fom ani
fom one nemhaka iye wakagumira fom one
tanga tisisina mari hamusisina mari yekuenda kuchikoro mm. saka um, unoda kuti chii kune vari kukuona kune vakaona vhidhiyo rako ri vakaona picture yako ichitrenda unoda kuti chii
angoti wese akabhilivha ngaabhilivhe izvozvo ari kuonawo mavhidhios angu akutanga kubhilivha neni but ndikuda nguva Kumbirawo kuti kana achibhilivha kuti ndizvo zvandinoita ngavabhilivhe izvozvo.
Asi iwe hazvizvo zvaunoita. Izvo zvandinoita. Saka pane mungada uva nerubetsero rwakaita sei mama vako unoda kuvati kuti chii kuna mama vako nokuti vakatoonawo vhidhiyo iroriri. Kwakuti kuna mama wangu hazvisiri izvo zvavakataura. Right.
Eh, ko kune vamwewo vanhu vanongokuonawo unoda kuti chii kwavari nekumatruck driver aya ari kukufambisa ndiri kungoda kuti kumatruck drivers zvandakamafungira ka kana ndikatongoona hwana wayo ka ndogona kutoita utsinye chaiko chaiko bcause vakandiitira utsinye vafta kundirepa kutanga kutaura zvisina basa zvekuti kwanzi ndini ndini ndakavakechesa inini ndoda kungoti matruck drivers ese andangoona muroad chero kupi ndiri kuita ndiri kuita utsi kana zvaitogona chaiko chaiko ndaitoningirikina chaiko ndaitoita zvemushonga kuti ndivaitira utsinye zvakanyakunaka because inini vari kunditrendesa pasocial media matruck driver akutaura zvaanoda pamusoro pangu nge ndiri wematruck drivers inini Second news update mhuri yeZimbabwe ndeyaSeweek ino Chivhayo vadai kupa Coach Rambo Toyota Fortuner GD6 pamwe chete ne 5000 us dollars uyezve vamupromiser kuti kana ada kuroora anouya ndomubatsira pane zvose zvingadiwe mushure mekunge vakambomupa Toyota akwa nemari ngatingonyora kuti congratulations comment section.